a ni wula bilichini nima yi kum di pun zuɣusi maa wulana ka ti yaa ku duna ti mɛri ni puɣi zaŋ tiri bilichini kam zaa sa ŋun ku bɛ kpam maa zuɣu ka tabiri sɔŋda ti kam na ni ti bo kahigu n zaŋ ti yɛtɔɣa shɛli ti daa nyɛla ban zaŋ napɔŋ ŋmani zaɣi piɛlli yɛtɔɣa n zaŋ sɔŋ yɛ di gba zaa nyɛla din tooi yoori daadam biɛhigu puuni viɛnyɛliŋga To amaa ka bɔhisi pam lee yina di puuni ka n kana ni n ti lahi bo kahigibu biɛla m-pahi di puuni. Dizuɣu ti ma zaɣa ka nya ni yɛn kahigi li shɛm. Niriba pam bɔhiri mi ni ka a yi haai beni a ni tooi niŋ li? Ka niriba pam bɔhira ni a yi wumsiri ŋmana maa a yiŋa a ni tooi gbaai a yiŋ ŋmana maa niŋ li bee a ni tooi chaŋ shɛli polo daŋmani maa nti zaŋ niŋ li? ka niriba pam bɔhira, Ni ka a yi niŋ li ka ŋmani maa zaɣisi chandi ka be a yiŋa ni wulansimsi ni a niŋ o? N-teha, din niŋ maa zaa zuɣu n-ku chɛ ka n duna ŋɔ maa. A yi kana ti yuli, ti na ku be m ba piri bikura bɛ yɛtɔɣa la puuni, di ku kpe chɛ ti kpe ni kpe. Ɛhɛɛn! Tulim saha ŋɔ ti nyɛla ninvuɣ shɛba ban gbubi 16,000. 16785 cedis 16785 cedis di zuɣu ti na kuli nyɛla ban na kuli bɛ di yɛltɔɣa puuni yaa n di a gba yi na gɔni chɛro viidiyo ŋɔ maa a na ni tooi tabi a yaha ata tariga n gba zaŋ sɔŋ ti yɛli n nya gba zaa bɛ zabili puuni din bɛla ku sola wunni kundi Eh, nɔlɔg kuhila o yuli zuɣu, o yi kul ku biɛɣu din yɛn niimi daŋ tooni zuɣu, ayi ka chɛ so yɛn kpalim. Di zuɣu ti laɣim na nti ti bo kahigu biɛɣu zaŋ ti li. A yiŋa mali napɔŋ ŋmana, a ku tooi gbaagi a yiŋ ŋmana maa niŋ. Di ku yila polo ni shɛli ŋmanimi a bi yɛn chaŋ, o yɛn kpalim mi be a yiŋ maa ni yaha. A yiŋa yi mali napɔŋ ŋmana ka a yɛn deei o na tiŋa, di yɛn niŋla muɣisigu, tooni ŋun nyɛ o taba maa di zooya pam ka o bi lahi chaŋ ka kpalim, dimdi simsi ni o chaŋ. ka n leen kpahi salo maa zuɣu ni viɛnyɛliŋga, ka a saha ka n deei bolisi binchirigi ŋmana shɛm bee ka o gbaai o tulaalɛ nyo o ni, ka viɛnyɛliŋga nyɛ ni daa chaŋ ti da ŋmani polli, o koba na bi kpaŋ bee ŋmambila. a gba o zaŋ chaŋ laa dabisi maa ka o wiki zaa ka kuli ha tooi yiɣi. Di simsimi ni a yɛn da ka yi maŋmaŋ ni yɛn da ŋmani suha ka a gba dihi tabili. Ŋmani kurili m-bɔŋɔ, o be girigiri, amaa ka bini guhi so. Yiŋa bini kɔhiri ŋɔ malila bi lahiʒibu shɛli o ni boli kɔhimma zuɣu hali o guhi o n-yaa ni o guhi o, diri o baŋa Naawuni mi ŋmanila yɛtɔɣa. Amaa o mi ni a mi ŋmanila yɛtɔɣa, ka nyin yɛn bɔhi a guhi o bee a bi guhi o, a gba yi kuli nyɛ bi guhi ŋmani suha baŋ ni bi guhi o mi maa. ka shɛba a ni kuli chɛrisi kɔɣisa la ni o tooi niŋ n yɛli mi ni ŋmani piɛla m bi yɛn ni ŋmani chichɛrigu di zuɣu n yɛra mi ya ni nyɛla yɛla bukaata mali yɛltɔɣa doli la n zilini ŋɔ din yɛli shɛm nyin doli lala adini ŋɔ di tɛri ni ŋɔ n tamila n ŋɔ yɛla maa m milinsi ka n yɛli maa a gba yi mi ka lala adini maa gba niŋda tɔrɔŋɔ na a gba milinsi m bala Gumachuɣu pɔsirila o nini nyɛ shɛli tariga di zuɣu ayi lala ŋmani ŋɔ miri ka a doo ka o nyɛ ŋmanbila bee ŋman polli n yɛra n yaai doo nyin chɛ ka o be firii di chɛ ka muɣisigu mil o di gbi o kirikiri di yɛn chaŋla a dabisili a ti yɛn paai ka o wiki ka kuli hati o yiɣi di ku sibisira a gbubi gbibiri shɛli yaa kamani a yi ku do daani kanna ka ni faɣiri ka o ni tooi ku fai n-yiɣi ka di kuli naai maa M miri ka a bi wum viɛnyɛla ka chaŋ ti niŋla a suhuyurlim ka ti ka a ti galinima. Amaa yaa wummiya viɛnyɛliŋga, ti zaa zuɣu ŋɔ di pa yim. So ni tooi niŋli ka di ku bukaata ti o, ka so ŋun niŋli ka di bi ku bukaata ti o, a bi nya? So yɛn chaŋla so sani ka o bukaata mali, ka yin doli nyaŋ chaŋ ka a din bi mali? Bee so yɛn daŋla a tooni ka o din bi mali, ka yin doli nyaŋ kana ka a din mali? Hɛɛn! Di zuɣu yaa ni bilichi nima kpaŋ ya yimaŋa a yɛn da ŋmani maa a diri o n ka ŋmani maa ka o nyɛ ŋmani kurili hali a yi mali a yikpɛrila n zuɣu ka o mali ŋmana ka a bɔri ka baŋ ni o ni tooi gbaai ŋmani kurili ti a ni chaŋ ka o ti gbaai ŋmani kurili ti a di da ŋmani polli chɛ ka o nyɛ ŋmani kurili ka ku piɛli zaaha man daa pun yɛla lom niya viɛli maa zaŋ niŋ o nudirigu tibili ŋɔ puuni Nia biɛri din nyɛ dabiɛm ka a zɔrili biɛhigu puuni, ka bi bɔ ni a ti gɔnchirigu maa ka a zaŋ niŋ nuzaa tibili ŋɔ puuni. Dam tulali shɛli nyimba maa suhu ni ku gbaai ʒiɛmŋani maa ka ʒi a maŋa ka zaŋ o yina ka o ti yiɣi. Tɔ! Tɔ di zuɣu bilichinnima ni ku yɛn yɛli yɛli shɛm m-bala maa. Di zuɣu Yandi ka shɛba bɔhira ni ka a yi niŋ ŋmani maa ka o zaɣisi ni o ku yiɣi n-wula ka a yi niŋ o? o yi nyɛ ŋman kurili o ku tooi bi yiɣi o yi yiɣi chaŋ ka a ti lahi laba ka nyɛ ka o bɛ yi maa to yin ku yim o yaa ni o bo kpɛhili shee biɛni nyin ku chɛlo o bo kpɛhili shee n biɛni nyin kuli yim o yaa ni nyin daa garigi o nyin di naai a ni a ti ma bia chiyaama o ni labiri a ko baŋ o mi zuɣu nyin tala n chaŋya, nyin kpalim guhirila din yɛn labina di zuɣu bilichinima, din ka n ku ka n-ti kahigi ti bilichinima. Ŋmani maa, a yɛn di o yin chihi o nyɛ ŋman kurili, di chɛ a ti di o ŋman polli bee ŋman bila, ka o ti lan ka yaɣa din tooi yiɣi yaha. Di zuɣu ni ku yɛn zaŋ shɛli n-zaŋ pahi m-bala, wum mini zilin ŋɔ zuɣu, n yi bi yɛli shɛli, di karinni. Tɔ! A ni gba yi mi ka di pahira, tɔ di ŋuna a gba dini m-bala, ka n dini ŋɔ m-bala. amaa n nyɛla ŋun yɛn labina bɔhi sal shɛli n dɔni ka a saha ka di yaa bɔri neebu ni a mi a paɣa yi mali pua binyɛri shɛŋa ka o kali ni a mi yaa ni tooi niŋli bee ka lahi bɔhi ni di ti niŋ ka bi tooi pari daadam yupahi biɛhigu puuni Dagbanli wula ka Dagbamb yɛli zaŋ kpari polo ni labina n ti yɛla yɛltɔɣa shɛli n bɛ dinni ka a saha ka hankali zilli yaa bɛ di puuni ma wula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋuna Naawuni n mi o